Mai a oka rangona te rangi i runga nei te papa e takoto nei mai a reare mo te tupu a nuku tupu a rangi i tupu a kiwea i tupu a ro kiwa o ki te wai ao ki te ao marama marama marama ta atu o te rangi ka ki a ke kei nga tai kei nga wei kei nga mana uru waka te na koutou katoa nau mai ra ki te kupu o te uru e tu ake nei e mi i kau ake nei ki a koutou Na o te āhuatanga o ki rā ki te unga kua wetūrangitia, kua takaia atu rā ko te ara namunamu o Tāwaki ki taiao. Ngā mate uua o te wā o tia nō koutou kua ngaro atu nei i ngā tai o urutā, ka nui rawa atu te tangi aro nui o te whatumanawa tangata ki a koutou rarau, rarau, rarau mai rā i roto i te auē mōweirokiroki. Ko te ano ra e te iti e te ra'i, nau mai ra kia piri, nau mai ra kia tata. Ki a koutou ka ta'i ano ra ka tu ono mai ki tenei katu otaka, ko tona kaupapa e e'ere, otiano e tuku atu ana ia te i korero ki nga kaupapa o ngā pūrongo i puta mai ai i runga i te reo o te uru i tēnei wiki. Nō reira, ko te kupu o te uru tēnei e ere ana, otiia noa, e tuku atu ana i ētehi kōrero i tua atu o ngā kōrero, arā, i puta mai ai ngā pūrongo. Ko tēnei o ngā ōtaka e āta tautokongia ana e ōna pou, ko ngā reo irirangi e toru a tērā, Te Korimako o Taranaki, Te Reo Irirangi o Wanganui, tae noa rā ki Te Reo Irirangi o Kia Ora FM ki Te Papaioea. Nō reira, ko au tēnei ko Rowley Broughton, ā, wēnō ko tā tātou nei pūrongo tuatahi. E kura mai mai aro a, e tangi mōteatea kau ana hoki anō kā aku ki ngā mate. Ko ia rā tētehi o ngā uri o Tūwharetoa, pānga tonu ki Wanganui, Ngāti Raukawa, Ngāti Kahungunu, tae noa rā ki a Taranaki o te Mātonga. Ko Maria Hina tōna ingoa. I mate o Ōrere, ki te waitua o Wanganui, i ngā rā kua ta āki nei. He tino kei tēnei pūrongo ka tiro ia ake te wāanga ki ngā kawa me ngā tikanga i te wā i wakaokia te taonga o Mate ki runga i te marae o Pākaraka ki te mātonga o Taranaki. Nā runga i tērā, anei rā ko te pūrongo Kura Maimai Aroha mō te kuia nei.

E pūrongo mai mai i aro a tēnei ki a Maria ina, he uri nō Tūwaretoa te waka tō ea Ngāti Kahungunu, Ngāti Raukawa ki te tonga rātou ko Ngārauru ki tai. Kua riro nei ki te ao wairua i roto i tēnei wā, Te uru tā taumata o iti tuawā, ū tonu mai ma te pūrongo nei. E roi mata pounamu ka riringi nei. Ko tēnei kuia waeine he uri nō Tūwaretoa, nō Te Waka Tōea, nō Kaununu, Raukawa ki te tonga, me Ngā Rauru ki tai. Te nuinga o te wā i, i noo nei aia ki, ki konei, ki te pā nei o Pākaraka. E kui i a tēnei mate i waenga i te tau matatua wā o te mate urutā.

uh, my sister-in-law on her final journey. Ko te ōnore nui a Ina ki te tuku i te aroa ki tōna taokete mō te katoa. Tuatahi ake, um, nā tōku tuakana tonu, uh, te tono uh, kia oki mai tana wā ine ki konei takoto ai. Ko te whakaaetanga ki ngā tikanga pea te mea matua kua takoto nei mō te mate urutā ērā tikanga tītī ko te tū wehe ora, nō reira koirā matua pea te tino o ngā. tikanga. Ko tā te apū o Ngāti Maika, e pupuru tonu i ngā tikanga me ngā kawa, ahakoa ngā āhuatanga e pēi nei i a tātou. Kāore i taea te whakatakoto i te tūpāpaku ki te marae ātea, koirā rā tēti o ngā tikanga o konei, ki whakatakotongia te tūpāpaku o te hunga mate ki runga ki te marae Ā, i mua tonu i te kawe atu ki roto i te ware, ā, tē taea anō tērā te ari atu i te tūpāpaku ki roto i te ware, ā, ka mutu, ā, ka noho, ā, te tūpāpaku ki roto tonu o te waka, ā, waka tūpāpaku. Ā, tuarua ko te ongi, Ko te whakaratarata, ko te arirū ki te unga ka tae mai ki te uunga, tē taea tērā, tē taea hoki te waka eke a te tangata ki runga tonu i Maraiaatea. Ahakoa kua tau mai te weriweri o te urutā, ka koke i ngā tikanga i raro i te aumarutanga kei te kūrei. o Wakaronui. Ka autūngia te waka ki runga tonu o te marae. I a ia e taraiwa ana ki runga i te marae, ka rere te reo, te reo karanga, kātahi ka tū te waka ki mua tonu i te whare. Te Whānau Pani Tuatoru. Ka tū te waka ki mua i te ware, ana hei reira ku rite te paepae, te kairuruku, te kawe i ngā i ngā kōrero e tika ana. Mā te uirangi tonu Ka noho te te roro iko ki mua i te ware ana hei reira ka tukuna atu nga korero e tika ana, nga ruruku e tika ana, ka mutu tera ko te waiata tonu hei whakamana, hei whakanui i era ruruku, na te karanga hei tuku hei poroaki i te porowariaki i te te tūpāpaku, te tuku i a ia ki te urupā. He kupu nō te ngākau ka ruia ake ki te ua mate. Kia koa e taku taokete ko koe tētehi. Ā, e moe, e moe.
E moe e kui ki te iwi nui o te pō. Aroha Broughton Pue te reo o te uru.
Ka tika he maimai aroha rā, ana ki te unga mate rātou kua wehe atu nei. Aweroa, i tēnei wā kua tau mai rā a Ko Te Aroha Broughton Pue, ana i a whakautu i ētehi o ngā pātai a kei a au, a mō tēnei pūrongo mai mai i a roa. A roa, a kia tēnā koe, a me, me ngā, a, ngā mihi atu rā ki, a, ki te unga a e mātakitaki mai ana. A roa, ko tuatahi ake, ko te pātai, a na te aa i riro i a koe tēnei o ngā pūrongo? Ā, mōrena e tātou mā i tēnei o ngā rangi me kī. Ā, ka hoki ki te pātai e riri ana, ā, i riro mai tēnei pūrongo ki au, ā, nā runga i te hononga pea o tēnei o ngā wāhine kātahi anō ka mate, ā, me tōna paranga tonu ki roto i a Ngāti Māika tonu. ka kīa ko tāua tēnā. Ā, nō reira, ā, koia pea te take i riro ā, ki au tēnei o ngā pūrongo, ā, nā te tata ā, o te hononga ki waenganui i ngā whānau ka tahi, ka mutu, ā, ko te waka tairanga tonu ā, i ngā kātuāuatanga ā, o te tikanga me te kawa e whakaāere ana ā, i roto i tēnei o ngā wā, te, te taumata o iti tuawā. Nō reira, e whakatairanga ake i ērā kātua āhuatanga ki kite te katoa i ngā momo whakaaerenga o tēnei watua o tātou, o Pākaraka, Ngāti Maika, Ka Mutu Taranaki.
Ana, tika tonu tāu kia kite mai ai te katoa i tēnei pūrongo, tā te mea, Hei aʻuina pea, i ēteʻi kei taka ki tēnei āhuatanga, koe rau ki te kōrero a Te Haukāinga o Pākaraka ana ki mārama e āhuatanga ou tēnei ki a tātau, ana me te mea nei me noho weʻe. Nō reira, i tae ake te kaikāmara o a Te Reo o Te Uri, kōrero mai mō, mō tāna a aere ki rere ki tō mōio, a, me tana no o wee, a, kōrero mai mō tērā uatanga. Nō reira, e tuatahitanga hoki tēnei a, ki tā tātou kai kāmera, a, i kite a, i ngā āuatanga katoa, a, ka mutu i oʻorere pū ai a ki te rongo i te mihi, i te karakia e puta ana i te roroiko tonu. Engari ko tāna, i kite tonu ai a i ngā, i te tapu, i te tapu o ngā mahi e puta ana, ahakoa ko te ao hangarau tonu e kawe ana i ēnei momo āhuatanga, Ko tāna, ā, i rongo tonu i taua mamae, i taua aroha, ka mutu, ā, i ngā kupu e puta ana, ā, ka mutu, ngā kupu tika e utaina ana ki runga i tēnei o, ā, ngā, ngā kuia. Nō reira, ā, ko tāku ki tēnei, ā, ka mutu pea te Māori, kua wae i tātou i tēteʻi tauira kātaʻi, ka mutu i tēteʻi, ā, Tētehi āhuatanga e taea tonu e tātou te kawe tika i ēnei momo mahi, ā, nō reira, āna, koira tāna. Ahakoa tana ōrere i tēnei āhuatanga, ko tāna i kite i te tika o te rere o ngā mahi.
Tika tonu tāu, atu i te waka hoki atu i te kuia nei i raro i te taumata o iti tuawā o te urutā nei, ā, ko tētehi o ngā wainga matua a te au kāinga, arā, kia waia ko ngā kawa, ko ngā tikanga. Ā, nō reira i tutuki rā tērā, ā, me te mea nei, ā, ko te ao roro i ko tērā, ana, i aʻwi mai ai, i aʻwi mai ai i tēnei āhuatanga. Ā, i tāpiri ake ki tērā, ko ngā wanaunga, kei ngā wā i katoa o te kuia nei, i waiwā ki te kite atu, ana, ki te tangi atu, ana, te kite a, a Mata nei, ana, i a Emeiti o ngā Ranaunga Oki ki tōku mōhio kei a rā wā i, a, e noho ana, nō reira i tino wai a ua, a nui, a koe i roto i te pōuritanga. A, Te Arawa, tēnā rawa atu koe ki taku mōhio kei te pito o tēnei, ā, Ōtaka, ana ka kōrero anō rā tāua. Nō reira, te aroha Broughton Pue tērā e te iwi te kōrero mai rā ki a tātou i runga i te kupu o te uru. Ā, karanga mai rā tātou, ko te kaupapa te wai ake nei, ā, kei raro i te maru o Te Kāhui Maunga, arā, Ruapehu te maunga. A na ko Ruapehu te maunga ana i tae ake rā a tā mātou nei a kai a pūrongo i a Eruera Rerekura ki tērā takiwā, ko te pātai matua kei te pēea rātou i roto i te āhuatanga ki te uru ki te urutā me tēti atu pātai matua anō hoki, a kei te pēea tō rātou noho aumaru, tā te mea E wā ira tērā, ka āereere atu ngā tāngata rekireki i ngā wā o te makariri, he kāinga tuarua o ēnei tāngata. E noho, e noho tūmataara ana ngā kārangarangatanga o roto Ruapehu kei tūpono ara mai ngā tāngata, mai Tāmaki, mai whea rānei, kua pāngia e te urutā ki ō rātou kāinga tuarua. Kia eke rā ki te kōrero, kia kore e eke rā ki te kōrero e te iwi, ka i ngā kāinga tahi, ka ora kāinga rua. Ka. Engari koirā hoki rā e te tēti o ngā kōrero, ana kei tēnei o ngā pūrongo a Eruere Rerekura, kāti, kia uri ake tātou ki te pūrongo.

Engari, nā te mate kōwhiori me te momo Delta, e toʻutoʻu tō Ngāti Rangi me Ngāti Uenuku ki te onga e pirangi ana kia ara mai ki tō rātou roe nō Tarataʻi ai. E ruarua noeo ngā tāngata me ngā waka i runga i ngā tiriti, ei tā te mana whenua me te kauni ira o Ruapehu me pēnā ka tika mō tēnei wā. kawa haramai uh, ki te taratai ki konei, uh, kawa haramai ki, ki o kainga ararei, uh, ki o ware, uh, e no, ki o koutou ake kaingi tāmaki me koutou, uh, ki o koutou ake murumuru. Ko tā te Pirimia, uh, me noho ki tō kāinga. ki kawe e huri ki wāhi kē atu. Nō reira, e tautoko ana i tērā kōrero, ko tāku ki te hunga e hiahia ana kia haere mai ki konei, tēnā noho ki te kāinga. Kei te mahi tahi a Ngāti Rangi, Te Kaunihera o Ruapehu me Te Ope Piriimana kia aumaru tō rātou rohe. Kei te mahi tahi a tātou me ngā pirihimana, ko taku pīrangi kia puta rātou ki waho, ki tō rātou ake kāinga, engari me pono te kōrero kei konei rātou, me tiaki, me manaaki, haere mai ki te wero, haere mai ki te whakamātautau, I te mea, koinei ngā wāhi ki Waiuru nei, Te Tai Ana Peni Ini Z, me ngā waripaku i pāngia e ngā tāngata kua mau i te mate ko Whiori. Me tēnei Tai Ana Peni Ini ki te tāone nei o Bulls kua pāngia hoki e aua tāngata. E tohutohu tō te kaikauniera a Elijah Pue ki taua ūnga i aere ki aua wāhi. ina haere ai koe ki reira mō ērā wā, ki te Zee Petrol Station, ki te, ki ngā wharepaku, ā, rānei, i, i aua wā rā, ā, tēnā, haere ki te, ā, haere ki te tākuta, waea atu ki a Healthline anō hoki. Ā, ko tāku i rongo, ā, ko te, ētahi i haere ai ki reira i aua wā rā, ā, i, i te, ā, kua haere rātou ki te, tuku i tā rātou test, tā rātou whakamātautau, me te kī kua pai, he negative te hua. Kei te tiekina te o nga wa Karaerae pērā i ngā kaumātua e Ngāti Rangi. Ko tō mātou tari o Ngāti Rangi me te tīma hauora i ringihia ngā kaumātua, ngā pā ake katoa o tēnei rohe. Kia kite ai mēnā kei te hau nō Aumaru ki te kāinga, me te pātai atu mēnā he hēhea nō rātou, he āwangawanga rānei. Nō reira, koinā tā mātou i tēnei wā, ki te tauākī i ngā ngā wānau e noho pōara nei. E toʻutoʻu hoki tō rāua ki ngā āpori o roto i te rohe o Ruapehu me te motu wānui. E noho ki te kāinga nō Ōtaʻi ki tō wānau. Nō Ōtaʻi, nō Ōtaʻi ki Tōmirumiru. Everyone should be getting their vaccination. Yes, it's your choice, but if you feel the need to get the vaccination, then go and get it. Mō te rohe o Ruapehu, ka tū ngā wāhi vaccinations ki Raetihi, āe, ki te centre, e kī ana ki te rori matua o Raetihi, Ā, kāore e kore, ā, ka tū ētahi wāhi ki Ohakune, ki Waiuru anō hoki, hei tēnei wiki tonu. Kia noho kōwhiore kore ai te rohe nei o Ruapehu, Iruere Rerikura, Te Reo o te Uru.
Ka tiaki a Te Inga Rawa atu rā koutou kei ngā kārangaranga tēmaha o roto ana mai ara o te takiwa o tō tātou maunga a Ruapehu te tū mai rā. A Moenoo e te iwi, a koia tērā ko a Titi o Ngāti Nopūrongo, a e tū waka tūpato ana, ā, nā te, te wānga tuatahi i tū whakatūpato ana ngā iwi o tērā takiwā i te mea i, e wā i, e kā, ā, aerengia ana, ā, torongia ana rānei e te tūru i oti anō e ngā tāngata, ā, kai retireti ukapapa. Nō reira, koirā tonu i tētī wā i kāre ngā tāngata nei ki taua wā i ki roto o Ākune me ērā takiwā ia te tau, ia te tau, he iti ko oko ware ki reira. Nā, ko te tino toutou mai, nā, kua puta mai, nā, i ngā iwi o Ruapehu a Maunga. e mea ana, a me noho ki rātou ki ō rātou ake kāinga o te ia rā, ana, kia kaua hoki e aria mai, ana, ko te matue, ā, urutā, ko Iore rānei, ana, ki roto i te takiwā o Ruapeu. Ā, i, e tino, ā, kaha tonu ki taku rongo, ā, te, te iwi o reira ki te, ā, wāwā atu, otiano ki te whakapiri atu ki, ā, ki ngā kaituku rongoā. e ka tonu a tērā takiwā a ki te wai atu i te rongoa nā re koe ra titi o ngā tāpiritanga a māku a moe anō ki tēnei o ngā pūrongo ana i puta mai rā ki runga i a tātou i runga i te reo o te uru e te iwi e tēnā kōtau ko te kupu o te uru tēnei e puta atu ana ki runga i ngā pae pō pāpori ko ia tērā ko te Pukamata o Te Korimako o Taranaki, Te Reo Rīrangi o Te Korimako o Taranaki, e puta atu ana nōki i runga i te pae pāpori, arā te wārangi o Te Reo o Te Uru Ake, a te tatū anō a ki runga i a YouTube, YouTube. O nā runga i tērā, ko tāima taku hoa nei nā te kairipoata i tēnei o ngā pūrongo Ki a Eruera, āwhina rawa atu koe Eruera i tēnei, i tēnei rā, awena e mihi ake ana ki a koe e hoa. Taku pātai tuatahi ki a koe, kua tae atu ki tō mōio ki te takiwā o Raiti i ō ākune he rā wāhi, kua tae atu ētehi tāngata mai Tāmaki Makaurau ki ō rātou ware tuarua?
Kia ora, ka taea e koe te rongo mai ki ahau Rauru? Ana, e rongo ana e hoa. Kia ora. Ka pai. Oh, ka pai, ka pai. A, a te awe nei, a toku iti ngā tangata kua tae atu ki te roi o Ruapehu, i te mea kei reira me ki ko ngā, ko ngā aukatinga ngā te ope Priimana, a, kei te tiro i a rātou a, ngā, me ki ra ko ngā manuiri e, e tae ana ki ngā, me Keranga, ngā momo tomokanga o te rohe, arā, ki Waiuru, ki Taumarurui rānei, engari, kua puta atu te tono a te au kāinga o Ngāti Rangi mā Ngāti Uenuku kia kaua ngā Turuī me ngā tangata wai rawa e āre ki ō rātou kāinga arara, i te mea, ko te aumarutanga o tō rātou rohe te mea nui. Ā, nō reira, ā, e tika ana tō rātou pānui ki a rātou, ā, i te mea, ko te kī a te Kāwanatanga me noho tātou i roto i a tātou ā mirumiru ake, ā, me noho taratai, nā, koirā ko te tino waka au a te au kāinga i roto i te rohe o Ruapehu.
Ka pai, he tino kupu ērā nā te hau kāinga o reira, ana kia noho haumaru mai ko te katoa. Eruera ko taku pātai i konei, ā, te wāhi, ā, ko te petrol station o, ā, Waiōuru, te Z, tēnā, tērā tētehi wāhi i tērā rā e, e noho ana hei, he pātai kei reira, tēnā kua puta mai ko te, ā, mate urutā nei. Kei te mōhio koe ki ētehi kōrero tua atu?
Ā te āhua nei, kei te, kei te pae aua wā i, ināianei, ā, engari ko te tono a te Manatū Hauora, ā, kia mātaitia, ā, ngā me kira ko ngā QR codes, ā, Ā, kua wātea aua wā, engari, ko te tono ki a koutou, ko te unga kua tae atu ki aua wā i, arā, ki te Teihana Peni NEZ me ngā wari paku, ā, haere kia tiro i a koe e tō, i tō tākuta.
Kupu, ā, rangatira anō ērā, ā, e koutou mā, ina i tae atu koe ki Waiuru, ki te Z, ā, haere kia tirohia rā koutou e ō koutou tākuta. Ueno, hei pātai whakamutunga e hoa, i kōrero mai koe mō te wāhi o Bulls, arā, me te āhuatanga ana ki te uh, mate urutā pea ka tau ki reira. Kōrero mai mō tērā wāhi.
Āna, koirā tētehi uh, wāhi kei te he wāhi a uh, wangawanga i te mea uh, kua tae atu aua tāngata kua pāngia e te mate momo a Delta, a ko Meeme ko koe tete'i o aua tangata a kua tae atu ki reira a i te ra o te 16 o Heri Turi Koka, tena haere haere atu ki to Takuta tirohia ai.
Eruerererekura, tena rawa atu koe e hoa. Wero e te iwi ko te kupu o te uru tēnei e rere tonu atu ana ki runga i a koutou a i tēnei wā me ngā pūrongo a te reo o te uru. Wero ko Rowley Borton tēnei e kōrero ake ana ki a koutou. Nā runga i tērā āhuatanga e te iwi Hukare tēnei kōrero e pā ana ki a Aotearoa ki te Wai Pounamu rānei. Engari kei te i whakawhiti atu a te reo o te uru ki wea? Ki te wenua o te onu. Koia tērā ko Amerika. Ko te take, tērā ia tētehi o ngā koroeke, ā, matua, ā, nō roto ana mai o ngā iwi o Taranaki, Wanganui, Ngāpuhi, ko tōna ingoa ko Ēmi, ā, Pīkari. Nana, ko tēnei o ngā karanga matua. e kaihautū i ngā taraka nui ana ki rāwāi ki te whenua o te onu. Ana, koia tonu tētī kāri waka pono ki tēnei kātū māuiui, arā, te mate urutā. Ana, kāre ai i waka pono. Engari nāwai pai, ana, ka pāngia aia, ku pāngia rā aia e te māuiui nei. Ka roa rā ki tēnei o ngā pāpā, ā, hoi anō ko tēnei o ngā kōrero i opukina mai e Te Maeeme, e te iwi ē, kia huri atu tātou ki tēnei o ngā pūrongo.

I roto i te rua tau, kore kau he whakapono tō Pikari ki te mate kōwhiori, ko te aro kē ia ki ngā whakangārahu e rere ana, ināianei kua huri katoa ōna whakaaro mō tēnei take nui. Yeah, it was more uh, more of uh, shortness of breath and trying to walk. And when I walked to the truck, it was like it was 100 miles away. I was struggling. And yet the truck was just across the road. And uh, when I got to it, one of the hardest things there that I've ever ever had, I couldn't get in the truck. I couldn't even climb up the step. He ai ki a Pikari, kua kore he tikanga ōkawa mate urutā ki rō Amerika i tēnei wā tonu. I toko ake te whakaaro ki a ia kia whai i tētahi whakamātautau, whai muri i tana taenga atu ki tētahi toa hokomaha, kua kore tana ārai kanohi.

And they came out and said I tested positive. I roto i te rohe o Missouri anake, e 756 mano ngā kēhi i tēnei wā, i kō atu i te tekau mano tāngata kua mate i te mate kōwhiori. I know that uh, New Zealand has, has a lot of lockdowns, and because it's big news over here. And uh, I, I feel for you fellas, I do. But like I said, we, we don't have that opportunity that you fellas got over there.

Think about it. I puta mai ai i te Manatū Hauora i te rangi nei, e 62 ngā kēhi hapori hou, kua piki ake te katoa ki te 210 ki Aotearoa whānui, e tupu ake ana te tokomaha ia te rā, te mihemi te reo o te uru.
E te Matua Hēmi Pikari, wena ka nui te mihi me te tuku aroha hoki o tō whenua ana ki a koe me ō whanaunga o tēnei wā anga o te ao, arā, Aotearoa ki a koe i tēnei wā. Kua tae mai rā koe te hoa e timakina rawa atu koe, kua roa te te wā tāu e te kite, ia, ia te kōrero rānei ki a tāua, tēnā koe. A wena wai e tima ko te pātai i tēnei wā, nā wai koe i whakamārama mō tēnei, mō tēnei matua, mō Hēmi Pikari?
Hai tēnā rawa atu koe kei taku rangatira e Rauru. I kite au i ana pōhi ki runga ipurangi. I rere hōrapa ai, i hōrapa ai ki runga ipurangi nā tētahi aku hoa ki roto o Tāmaki Makaurau, he kaimahi nō Whakaata Māori, nāna anō hoki i whakairingia i runga i tana whārangi pukamata, Nā, i reira au ka kite i te, i te pōhi a te matua rā, me tana kī atu, ā, kātahi anō ia ka, ka whiwhi i tana whakamātautau tuatahi, nā, ā, me te, me te kī atu, nā, kua, kua whiwhi i a ia ko te, ko te, ko te mate nei, ko te māuiui nei. Nō reira, āe, ki runga ipurangi ahau ki te i ana pōhi katoa i a ia e hautū haere ana i tana taraka, puta noa i te whenua o te honu, otirā i Amerika, me taku aroha atu ki a ia, i te mea, 64 te pakeke o te pāpā nei. I wehe atu ia i Aotearoa nei kia whai i tana ngākau nui ki te hautū Taraka ki roto o Amerika, te whenua o te honu. Ā, ā, rua tekau mā toru ngā tau noho atu te karaua i reira, kore kau, kore kau ā, tana whānau, kore kau he hoa, kotahi rau rima tekau tāra noa iho kei a ia i tana wehenga atu i Aotearoa nei. Ā, nō reira, ā, ka tika rā ka mihi ki te, te pāpā nei, ā, nā runga i tana māia, Nā runga i tana māia te whai haere nei i tāna i ngākaunuitia ana, arā ko te hautū taraka, kātahi ka mutu te tirotiro haere ki te whenua nui o te o te honu, o Amerika. Koira ko tana tino hiahia. I a ia e tamariki ana, e mātakitaki ia i te paoka whakaata, ka kite mai ia i ngā rama nui, i ngā whenua nui me ngā āhuatanga katoa ki roto o Amerika, koira ā, i toka ake te whakaaro ki roto i a ia, ā, ā tōna wā, ka hūnuku atu ai ia ki Amerika ki te whai nei i ana wawata, i ana moemoeā.
Tēnā, ki tō mōhio, kei te pēhea te kaumātua i tēnei wā? Te āhua nei, i kōrero atu au ki a ia i te ata nei, kei te tatari tonu ia mō tana whakamātautau tuarua, Um, I te rātū, i te wiki tonu, i te rātū, uh, ko te tikanga a ia, uh, ka whiwhi i tana whakamātautau tuarua, engari uh, nā runga i uh, me ki ngā, ngā pōkai kahatanga o te, o te māuiuitanga nei, i horapa haere i roto i te hōhipera, uh, ki roto o Missouri, ko re te take i whakakorengia i tana whakamātautau tuarua i te rātū, nō reira, ki te tatari tonu ia, uh, kia whakaritea he wā anō mōna, uh, ki te haere ki te, te hōhipera uh, kia whiwhi ai ia i tana whakamātautau tuarua. Engari, ki te āhua nei, uh, i te ata nei kōrero atu au ki aia, uh, e pai tana wairua, na, pai tana wairua, ahakoa ētahi uh, wahanga o tana tinana e āhua mamae ana, uh, nā te noho tara, noho taratahi ki roto i tana taraka. Kore tae e te hoki atu ki tana kāinga, i reira ano hoki ko ona, ko etahi wana hoa, e noho tahi ana ratou ki tetahi whare, tetahi kainga, no reira, koia tonu tera ka noho nei ki roto i tana waka. ki roto i tana taraka. Nō reira, koira taku tino pōuri, ā, koira te take i e te rā, ia te rā, ka wae atu au ki a ia ki te kōrero ki a ia. Tuku whakamoemiti, karakia, ā, hei whakapiki nei i tana ora, hei whakapiki nei i tana wairua, ā, i roto i tēnei wā. Ā, ka pai, ko koe tēnā e manaaki ana, e tuku atu ana i te ngākaunui ki runga ki a ia. E Tima, me te kite ake tō tātou māringanui. I Aotearoa, ana kai roto tātou, ana i te rāhui, kāre tae e rātou i tērā pito tā te mea he wāhi nui i runga tonu i ngā kōrero a te kaumātua nei. He kōrero tāpiri āu, arā, mō, mō tēnei o ngā pūrongo.
Āe, ā, ko tāku anake, me whakapono tātou ki tēnei, ki tēnei uh, kaupapa. Uh, inaha te pōhēhē o te tangata, he conspiracy, he hoax kē tēnei mea te, te mate uruta. Uh, kore ko te whakaaro o, o, o etahi, e, e āhua kuare tēna. Nō reira, whakarongo ki te pāpā. Whakarongo ki ana tohutohu ki a tātou, me noho haumaru, me kaha tonu tātou ki te tiaki i wā tātou whānau, o tātou tamariki, me te, me te aha, me te whai tika nei i ngā tikanga ōkawa o te wā nei. Koira ko te mea nui ki a au nei. Ā, atu i tērā e hoa mā, i tāpiri atu, ā, e ki aku kōrero e a Rauru, te ata tonu nei ka whiwhi au i taku rongoā ārai mate tuarua, nō reira ko oho katoa nei ko aku tamariki, ko au ko aku tamariki katoa ka whiwhi nei, ko tā rātou ko te mea tuatahi ko au ka whiwhi nei ki taku mea tuarua. Ā, nō reira, ko te tūmanako ia, kāre i te tino rūhā, wheru rānei a muri atu, ā, a muri atu i taku mea tuatahi, nā, i āhua pērā, i āhua, you know, ngenge, ā, i āhua, ā, rewharewha, ā, mō te rua rā, toru rā pea, a muri atu i taku, ā, rongoā ārai mate tuatahi. Nō reira, ā, he ai ki ngā kōrero a ētahi, ko te mea tuarua, koe, koera ko te mea, ā, te mea, ā, e, e tino pā nei ki, ki, ki a koe, o tira ki a au.
Ko ia ko koe e tena, ana me tō mo te rongoa, e whai ana i ngā, ngā tohu tohu, me te tika o tō kōrero, me whakarongo rā tātou, me pono rā tātou, he tino mate tēnei. Koe rau ki ngā kōrero a te pāpāra, ki a Hemi Pīkari, no re te kuaroha atu ana ki aia, e taku rangatira, tēnei Hemi, tēnā koe. Wai noa i te iwi ko ia rā tērā ko Te Mehemi me ērā o ngā whakamārama, ā, kua kōrero rā a Kima ana ki te, ki te pāpā tonu, me te tuku whakamoemiti, Māori ake nei, Māori ake nei, ā, te piri atu ana ki tērā o ngā pāpā e noho mai rā ana i te wenua o te onu i Amerika. Nō reira e te iwi e ko ia rā tēnei ko te kupu o te uru, ā, me rere atu rā tātou, ā, nā, ko ia tēnei ko tētia o ngā kaupapa Pūrongo, e wai ake nei, kei raro i te maru o te maunga o Taranaki tātou i tēnei wā. Ko Kāuruora te ingoa. E āuatanga tō tēnei pūrongo, e manaakitanga kei roto, ana e manaaki ana, e manaaki ana ngā iwi. o roto o Taranaki i ā rātou nei uri. Nā runga i tērā, nā wai tēnei o ngā pūrongo i kapo mai, nā Te Aroa Broughton Pue anō. Nā runga i tērā e tātou mā, nei te pūrongo ka uru ora.
I'm asking the team of five million to unite once more to defeat what is likely to be this more dangerous and transmissible variant of the virus. Kua topakina ngā uri mokopuna ki te uru ora uruuru kia ora mai ai rātou, ā, kei te puku o tēnei o ngā pūrongo e takoto ake tēnā kaupapa ū tonu mai mō tēnei pūrongo. E āuru i te ora o te tangata.

E kaupapa i tupu mai i te waka ora i ngā uri o te iwi. Ko Toi Foundation e putea nui kua ko tukona ko Te Puni Kōkiri kei reira tonu tō rātou tiaki he rautaki hanga ware, oko ware tō rātou, nō reira hāngai ana, tumu kāinga, tētahi wāhanga i roto i te Tumu Paeroa, anō tō rātou tautoko, me te pēke, TSB Bank, tō rātou tautoko ki te wānau i roto i ngā whiringa waenga i te pēke me te wānau ka hoko. Tae atu ki ngā iwi, ko te mahi o te iwi, ko te hono atu ki te whānau, ki te tautoko ki ngā whānau, ki te tiaki, tui ora kei reira, ki te taha ki te tiaki, ki te whakaako i ngā kaupapa tiaki, oira e hāpori. Ko te uru ki te ora o te āpori i tere ai te waka.

Uru mai.
Uru mai ia ka uru ora. Ko tōna, ko tōna kaupapa kia, kia piki te aura o te iwi. Ma te, ma te ware mā ana. Ka mā ana te ware, ka mā ana te wānau. Ko te wawata nui, ka uru atu ko ngā uri ki tēnei kaupapa, ka puta ka ora e. Aroha Broughton Pue, Te Reo o te Uru.
E te iwi, ka hikohiko rā te ngākau i te kitenga atu me te runga atu i tēnei o ngā pūrongo, ka uru ora, e awi ana, e manaaki ana, ā, e whakauru ana i te ora ana ki roto ai i ngā wānau. Ana kua tae noa mai a, a Te Aroa Broughton Bue a, ki, ki a tātou i tēnei wā, a tina nō koe a Te Aroa. Tēnei o ngā kaupapa, kei runga noa ake, ko taku pātai tuatai e pēnei ana, kōrero mai, ko wai ngā iwi e, e āpai ana i tēnei o ngā kōrero i roto i tēnei pūrongo?
Ā, ko ngā iwi ā, o Te Āti Awa, ā, o ngā, o Taranaki anō hoki, ā, tēnei kaupapa i āpae, ā, i tēnei wā engari, ā, e whakarite tonu ana, ā, ētehi anō iwi kia peka mai ki tēnei kāhui, ā, kia, kia, kia whakatere anō, ā, ki roto i ō rātou ake, ā, iwi. Ū, o roto tonu i a Taranaki. He ua nui ka puta a, mo te unga e hia i ana ki wai ware, ana ki mm. okana mai e ware mo rātou. E, e nui ngā tāngata a, kua, a, kei te wai atu a, i, a, i tēnei uarai?
A, ki taku nei wakapai ana, a, a kaua ki taku wakapai, ki taku nei a, rongo, a, he tokomaha tangata kua wai i tēnei ara i tēnei wā, a, nā runga i te Pea, nā te mea kua hoatu ki tētehi iwi, he māmā ai tērā ara wanaunga a Te Whakawhiti i ēnei kōrero nui ki a tātou uri, te ara i māmā ai, mā konā te tokomaha ka uru mai ki tēnei o ngā kaupapa.
ka pai rawa atu rā, ki rā, me te mea nei rongo ake au i roto i te pūrongo tonu, ā, me haere atu te tangata ka ia ia ka tono, ka tae, ka uru atu ki runga i tētehi akoranga. Ā, e kōrero anō au mō taua akoranga? Ā, nō reira ko ngā akoranga i tū i ngā pō tū, ā, ā, ki konei. Ko tana kaupapa nui he waka tō i ngā akoranga me kī, e hāngai ana ki tēnei o ngā kaupapa, te okoware, te waka a te whiwhi i ngā āhuatanga mai te tahua pūtea me ēnā momo. Nō reira, i whakatere ai rātou i tērā wāhanga i ngā pō tū, ā, ki te taha o te waka, ā, nāna tonu ēnā akoranga i whakatō, ā, i tiro, i kite ai tātou i tēnei pūrongo ko tōna ingoa ko um, Te All Program. Um, nō reira, ēnei ara he, he, he, he māma te, uh, te, te piri atu, uh, mena ka tai atu ki tērā tangata, a kōrero au hiahia mā konā ka ka whakarite ai rātou i tētehi ara ā e tika ana ā mā te tangata.
Ko te wāhi e kōrero mai nā koe ko ngā motu tērā?
A ko Whaitara ko ngā um nō reira e huri rauna tēnei um pō tēnei um akomanga pō um tētehi i Waitara ki taku nei whakapae, e whakapae tēnā, ā, i ngā motu anō hoki. Nō reira, ā, tērā pea ka whakarite anō rātou i tētehi ara ā, mō te, ā, ka mutu ēnei āhuatanga o te Covid, ā, engari mēnā e hiahia ana ki ētehi o ēnei kaupapa te whakapiri atu, te uru atu ki tēnei o ngā kaupapa, tēnā, whakapā atu ā, ki a tātou, ā, ki a tātou a Tari ā iwi, a ki a Taranaki, ki a Tiatiawa rānei, mā rātou i, i whakarite i tētehi ara mā koutou ka hoatu ki te tangata tika um, hei wakarite i ēnei āhuatanga. Mm.
Kei runga noa atu i rā kōrero, koe no e tiwi kua rongo ake rā kouta e uara i nui rā tēnei a ki a ai ai a te tangata me tōna wānau ana te wai ware. Nā runga i tērā, a ko Te Aroha Broughton Pue te kōrero mai rā ki a tātau. Wēnoi te iwi koia tēnā ko ngā pūrongo a nō roto ana mai a o te wiki a nō roto ana mai o te reo o te uru. Koia tērā ko te kura maimai aroa ki tērā o ngā taonga o te mate a Maria Hina. Ā muri tonu mai ana i kōrerotia ngā kōrero waka tūpato e ngā uri o roto ana mai o Te Maunga Ruapehu, e waka tūpato ake ana ki te tangata, ana, ina ka tae ake ki reira, a me aumaru, me aumaru te aire. Ana ka tae i ka whakawhiti atu ki Amerika, ki te whenua o te onu, ki te matua nei. I whakarongo pikari ake rā tātou kia emi pikari a me ana kōrero e pā ana ki tana kore whakapono ki tēnei māuiui, arā, te mate a Urutā ināianei kua pāngia ia. Meinoti anō rā ko te kōrero a Te Meemi e kaha nō tīma ki te toro atu me te waea atu ki tēnei o ngā kaumātua me te pātai ki te pēhea mai ai a. Ano ko tā tātou nei pūrongo whakamutunga, ko ia tērā ko Kāu Rōra. Kei ngā whanaunga o te iwi o Taranaki, Taranaki iwi, tēnā koutou, Te Āti Awa nō runga i te rangi karanga mai o ki koutou e tāwara nei i ō tātou whānau. Wēnā rā e puta atu ana tēnei o ngā ōtaka i tēnei wā mā runga i te Pukamata a Te Korimako o Taranaki, mā runga oki i te Pukamata a Te Reo o Te Uru, tae noa atu rā ki te YouTube. Wero kura i ngā kōrero, tēnā rawa atu kōtou ngā tāngata i kaha ki te koa mai i ā kōtou kōrero, ko ia rā tēnei ko mātou ko te wānau o te reo o te uru, ā, me te kupu o te uru, e mihi ake ana rā ki a kōtou katoa kia tau ngā manaakitanga o te ao wairua ki runga i a tātou katoa i roto i ngā tai o urutā, kia aumaru te no'o, no'o ki te kāinga, no'o mai rā i roto i te ora, oti anō rā, e te māngai pā o, koutou e aʻui mai ana i tēnei kaupapa kia rere ai, tēnā o ki rā koutou, e te iwi ē, ki runga, ki raro, ki waʻo, ki roto, rire, rire au, hai mārire. Ko te reo te take.